mangwanani masikati kwese kwamuri kumativi venyika nhasi tiri kuenderera mberi nekuwedzera umbowo pakushandisa foroma yedu yephotoshop nhasi toda kuti mboongorora kuti tinofambisa mifananidzo yedu sei pachivedzengo chedu chephotoshop regai ndiende ku uh, kupfimbi yedu yemufananidzo ndosarudza ini mufananidzo wasisi vana ava ndoutsveta kuti uve uri pedyo nechikamu chedu chekutanga chino ichichi handiti ndouya kuno ini ndoda kuti mufananidzo uyoyo uye pachikamu pana apapa handiti uh, saka ndikadzokazve kumufananidzo wedu wasisi vedu vana ava ndida ndichasarudza ini panapa pa ndo pane chifambiso ndikabaya panapa pa ndo pane chifambiso chedu handiti asi ndikada kuti ndiuye panapa kuti ndichisevenzese nekudzvanya pasi ndida kuti ndichifambise ndotopiwa kuti pane bongo zvozvo nekuti apo pane svombonoro iripo handiti saka ndikabvisa svombonoro yangu iri apai ndikazopinda mukati muya miya ndikatsimbidzira pasi ah, mufananidzo wedu uyu achi wakufamba handiti asi ndinoda kuti mufananidzo uyu uye pana apapa handiti saka ndinongouya muno mukati munomu ndodzvanya ndokakatira kunoku ndono huya pano ndangoona bepa jena redu iri ndodzoka zve ndobva ndatsveta ipapapa handiti ka saka ndo mufananidzo wedu unoyu ende uyezve ndo makurira wakaita nekuti kana uchiuona iwe uri pavo wega uh, sepana apapa unoita kunge mukurusa asi tikazoutsveta isu pabepa redu lakapimwa zvekufara kwe-a4 ndo makuriro awakaita unhu uyu handiti uh, ah, regai nditangezve patsva kuti nditsvage tidzokorore zvataita patapa panapa ndoda kusenza ne uh, bepa re a4 ndobata pano and then ndoda kuti panapa ndochinja panapa ndosiya pari uh, paine masendimita uh, ndoda kuti pave pave pari pachena ndouya pese apa ndosiya pakadaro ndouya pano apa ndoti create handiti saka tiri panapa isu regai ndichi ndichitsvaga ini kushevedza pfimbi yangu nditsvage mufananidzo wakati kurei handiti nekuona mapimirwo ayo rega nditore unoyu wakati kurei unoyu ndokakatira unoyu kuchivedzengo changu icho uh, ndokakata ndinotsveta pano apa handeti saka ndoda kuti uye pana apapa handeti saka ndouya mukati munomo ndo ndobaya ndokakata ndangoona chichena panapa ndodzoka ndobva ndautsveta pano saka ndo Mufananidzo wedu uyu mamiriro awakaita. Ah, nguva yese tanga tichipfekera mufananidzo wedu pa ah, bepa jena rega ndone kuti tikakatawo zve tikaunza panapapa todzoka todonetsa panapapa zvinoita here hongu eunde zvinoita tane mufananidzo wedu muviri pabepa redu rekutanga riya riya saka tikayeuka taakuziva isu kuti chese chaunenge wadonhedza pano chinenge chine mutsara wacho bepa rekutanga rino iri ndo rino iri rine svombonoro yacho na kunoku kuti usarifambise usa pechipiri ndopanasisawo kuti tizive tikavhara ziso repanapa isu remutsara wedu unoyu sisi vedu vambva vanyanga dika rikaiti vadzore tikauyawo panapa paziso repanapa takuvharawo chi sisi ava vatapedzera kupinza apa handiti saka ndomashandiro anoita uh, uh, chisevenziso chechifambiso uh, imwe nzira chimwe chekugara maziva ndechekuti regai nditsvage chimwe chisevenziso kana chechiziso chino ichechi ndoti ndiri kusevenza nechiziso ndoda kuti ndiende uh, kuchifambiso uh, unongobaya pachinyoreso chako ruvara rwav wakutoshanda nechifambiso handiti uyezve garai maziva kuti mufananidzo wega wega uri pana apapa une mutsara wawo handiti maita basa ngasange muchikamu chinotevera tatenda